Awle kan reh rei vang vang ta khawp mai a, eh the enemy hi hei exam te lo hnai a kan comments lama te request a tam em avangin the enemy hi kan han chhunzawm leh anga adang zel kan ti chhunzawm zel thei angem ka hre lova amaherawh chu the enemy bik hi chhunzawm han tum chin phawt ila a tha nge tun tumah chuan class 12 bik te tan ani dawn ani Hmasa in the enemy chu eng chungchang nge? He thawnthu hi eng chungchang nge tih han sawi thuak hmasa phawt ila, he thawnthu ah hian Japanese doctor pakhat in ram leh ram in hmel mak na kar ah American sipai nun na a chhan chhuah dan kan hmu a, a zahawm na te a ei zawn na te a nih na pawimawh tak leh a nun na thlenga dinhmun derthawng tak a dah chung a, Hmelma sipai nunna a chhanchhuah dan a ni a. He thawnthu ziaktu hian doctor rilrua a mihringpuite lainatna leh khawngaihna a neih leh a ram tana a rinawmna inbuk tawn zak zak dan a rawn tarlang thiam hle a ni. Tichuan, he thawnthu hi kum sangkhat zakua sawmli pakhata Japan-in Pearl Harbor a beih kum a Japan tuipui kam khaw pakhata thil thleng a ni a, America leh Japan ramte nasa takin an indo mek a, Japanese te hian America an haw em em a, an ram chhunga American an hmuh reng reng chu thah an in ei a, an in peih at reng a ni. Tichuan he thawnthu hian eng lam nge tin zawn a tum a thim en chin ang aw. The Enemy-ah hian mihringte siam chawp inhuatna hrang hrang, kan in huat na te keimahni leh keimahni in siam chawp a ni a ti rawh chutiang keimahni in huat na hrang hrang te ai chuan kan in lainat tawn na leh kan in hmangaih tawn na hi a chak zawk tih kan hmu a doctor sadau hian damdawi lam thiam a nihna angin a mawhphurhna chu hmelma sipai lakah pawh a hlen chhuak tho a, he thawnthu hi remna te, hmangaihna te, khawngaihna te, in unauna leh mihring in zahtawnna te he thawnthu ah hian kan hmu chiang hle a ni. A thawnthu a changtu te lo en leh chin ila, hmasa berah chuan Doctor Sadao Hoki a ni a, Japanese doctor a ni a, America ram a inzir chhuak a ni. Dawt leh ah chuan. Ei, Mister Sadao ti, uh, Mister Hockey ti mai ang aw, Sadao-a pa kha a ni a, a fapa zirna ngai pawimawh em em a ni a, tin ram hmangaihtu, an hnam nunphung vawnhim tlat duhtu a ni a. Hana kan hmu bawk a, Doctor Sadao-a nupui a ni a, America rama leh, lehkha zir tho America Doctor Sadao nen intawng an ni nghe nghe a. Tichuan a dawt leh ah Tom kan hmu a, Tom chu American sipai indona avanga dan inatang mek a ni a, US Navy-a sipai a ni. A dawt lehah chuan General kan hmu a, Japanese sipai hotu a ni a, a dam lo mek a. Zai a ngaih avangin Doctor Sadao chiah hi amah enkawl turin a ring tawk a ni. A dawt lehah Officer kan hmu a, chu Officer chu General-ina a tirhkah ti mai ang, Messenger.

Tum danga kan tih ṭhin tawh thah ang thoin line by line explanation kan ti dawn lo va, a summary kan sawi mai dawn a ni. In hriatthiamna kawngah a puih ngei cheu beisei ang aw. Japanese tuipui kam hmun pakhatah he thawnthu hi in ṭan a. Doctor Sadao Hoki a in chu tuipui kam maiah a awm a, lung chungah sak a ni thung a, tui phone te leh thlipui lo thawk, Pawh ina a tih buai phak lem lovah lung chungah sak a ni a. Sadaua pa hian a fapa zirna a ngai pawimawh em em thin a, chuvang chuan kum sawmhnih pahnih mi a niin damdawi lam leh inzai lam, surgery, maw zir turin America lamah a pa hian a tir liam a ni. Tichuan kum sawmhnih pahnih a niin America a kal a, kum sawm thum a niin Japan a rawn let leh a. Surgeon thiam tak a nih mai bakah scientist fing tak. A ni a, a hming thanpui em em a ni. Indo chutih mek lai chuan Indopui pahnihna a lo thleng a. Japan leh America te chu inhua leh inbei nasa tak an ni chho va. Mipa puitling dang zawng zawng te, Japanese mipa puitling dang zawng zawng te Indona a kal tura tirhchhuah an nih laiin Doctor Sadao chu Indona ah thawn chhuah a ni ve lo va. A chhan chu an sipai general hrisel that loh vangin a ni a. Doctor Sadao chu. Chuan General vil tur leh zai a tul palh hlauh pawha zai nghal theih turin eh khawchhungah a la awm a, indona ah tirh chhuah a ni ve lo a ni. Tlai khat chu Doctor Sadau chuan an bathlar atangin tuipui atanga chhum lei vak in tuipui kam a rawn bawh mek chu a thlir mek a. A nupui Hannah pawh lo chhuak vein thlamuang takin an Pathiarah chuan an ding dun a ni. Chutia thlamuang tak an awm lai chuan tui phone chuan thil dum eng emaw a rawn vawrh chhuak nawlh mai a, mihring niin a lang. A pai deuh khat khat a, chumi hnuah chuan a tlu leh ta mai a, chhum lei vak chuan a khuh bo leh titih nghal bawk a. Hana leh Sadau te chuan uluk takin an han thlir zui a, chupa bawk vak trawk trawk chu an la hmu thei ruai ruai a. A hnu deuh chuan tlu bawk hnawkin che chang lovin a bawk phek ta reng a ni. An rindan chuan sangha mantu tu emaw che sual tuipuina rawn vawrh chhuah niin an ngai a. An va kal hnaia hmanhmawh takin a awmna hmun chu an va thleng ta a, hliam na tak a tuar a ni tih a hriat reng a. An han enchianga a hmel an han hmu chiang ta a. Mi ngo a nih hi tiin hang Hana chu phun deuh sap a ni. Sadau erawh chuan a hliam tawrh dan chu a en chiang vat thung a, a hnung atang chuan thisen thar lam tak a chhuak reng a. A hriat ve leh Sadau chuan tuipui hnim leh pat ek, seaweeds kan tih ang chi kha, la khawm in a bel nghal zung zung a, nikhua hre lo mah se mi chu mi ngo pa chuan na a tuar a ni tih hriat takin a rum ṭiah ṭiah thung a ni. Doctor Sadau chuan. Engtin nge kan tih ang? tiin a nupui chu râwnin an tih theih awm chun chu chu pa tuipui a paih luh leh chu niin an hre bawk a. Hannah pawh chuan a ngaihdan chu a lo ṭumpui ve bawk a, an inah mi ngo an mikhual a nih vaih chuan man mai hma bak an ni dawn a, chu pa chu police hnenah an pe a nih chuan thah a nih ngei a rinawm bawk si a ni. Tihngaihna tak hre lo tak chuan chu pa nikhawhre lo a let reng chu an melh rân ringawt mai a ni. Tunge a nih hriatchian tumin a hna'n enchiang a, American a nih ngei hmel a. A lukhum da tawh takah chuan US Navy tih a la inziak kal a. American indoh lawng sipai a nih ngei an ring a ni. Indohna a an man. Mi man prisoner of war niin a lang a. A tanna atanga tlan chhuakin sipai ten an umna lamah an hliam niin a lang bawk a. Hana chuan Sadau a hnenah chuan. Tuiah chuan kan dah lut thei angem tiin an zawt a, mahse han thah ngawt chu an hreh ve ve tlat a ni. Hliam tuar lo chu nise, inthiam lohna nei miah lovin, khawngaih miah lovin Police hnenah an pe mai ang a. American a nih angin an hmelma a ni a, mahsela an hmelma ni mahse la hliam a tuar miau avangin a chunga thil tha lo han thlen tir kha an ngai ngam bawk si lo a ni. An thah theih tak si lo ah chuan Hana chuan an in lama zawn chhoh mai a rawt ta a. Mahse eng an chhiah hlawh, an ina an chen pui ve te ngaih dan tur khan hre thiam hauh lo thung a. Hana chuan an chhiah hlawh te chu thu dik hrilh nghal mai a tha a ti a. A dam leh veleh police an pek tur thu nen hrilh fai nghal vek mai kha tha a ti a tichuan an in rem a. An nupa chuan chu pa chu an in lamah chuan an zawn chho ta a, kawngkhar sir lam atangin luhpuiin an pindan ruakah an zawn lut ta nghal a ni. Chu pa chu balh deuh avangin tih fai phawt a thain Sadau chuan a hria a, a nupui hnenah chuan, A, tui lum mi lak theih chuan keimah ngeiin ka sil fai mai ang tiin a inhuam thu kha a hrilh a, mahsela an hmelma mi ngo leh nghal an ten ruk em em. kha a pasal in an khawih tur kha a ngai ngam lo va, chuvang chuan Hannah chuan Yumi kan sil tir dawn nia a ti thung a ni. Tichuan an nu in Yumi a koh chhung in Doctor Serau chuan an awmpui dang te, an huan enkawl tu leh an chaw chhum tu te kha lo hrilh ve thung dawn a ni. Mingo pa hmel chu a chauh hmel em avang chuan a mar phu te Serau khan an dik a, a la awm ve chang chang a, a lung pawh a la phu ve de de a ni. Mahse zai vat a nih loh chuan a thi har hauh lo thung ang. Kum sawmhnih panga aia upa a la nih hmel lova, thi mai tur atan chuan a la naupang mah mah ni. Bual fai phawt loh chuan zai theih a ni bawk si lova, a chhia an chhia hlawh te lah chuan an khawih duh der lo hle nghal a, a awmna room-ah pawh chuan an luhchilh duh lova ni. An pu Doctor Sadau chuan an hmelma a enkawl dam pawh chu an duh lo hle a ni. An siahlawh ten an bual duh tak si lo avang chuan Hana chuan chu Mingo pa chu a sil fai ta thung a. A sil zawh chuan Doctor Sadau chu a inzaina hmanrua nen a inpeih ta. Hana chu hnimhlum pek a ngaih thut pal a, lo pe thei turin a bulah inring takin a awm tir bawk a. Hana chuan inzai lai a la hmuh ngai lo avangin uak tuar tuar chungin a tlan chhuak a, E. An huanah chuan a va uak ṭhat ṭhat a ni. Sadau erawh chuan a hna chu hnehsawh takin a thawh a thawk ṭan ta a. A nupui pawh zia awm tawhin an damlo hnar bulah chuan hnimhlum a hnimhlum a chiah sa lapua chu lo keng ve ran bawk a. Doctor Sadau chuan chu pa hliam chhungah chuan a hmanrua chuan eng emaw thil chang rat a hawlh fuh ta hlauh mai a. A van nei a siamin chu thil chuan an damlo kal a khawih lo chiah chiah a ni. Tichuan awlsam hmel tak leh rang takin Silaimu chu a phawrh chhuak ta nawlh a, Damlo chu a rawn phu zawk zawk a, mah sela a la harh lo thung. Sadau chuan damdawiin a chiu a, a marphu erawh chu a rawn chak ve leh ta deuh hlek a, a damchhuah pawh a beiseiawm ve leh ta a ni. An chhiah hlawh tu mahin an damlo enkawl lai a, Chu a awmna pindan tak ngial pawh an hnaih duh lo avangin Hana chuan chu tlangval chu a enkawl chhunzawm ta ngawt mai a, a taksa pawh a chak chho ve ta telh telh bawk. Chutih rual chuan hmelma an enkawl miau avangin an chhia hlawh te chuan in chhuahsan an lo tum ve mek a. Chu pa an lak luh atanga ni sarih niah chuan an chhia hlawh te chuan an inchun chhuahsan ta nge nge a. Chumi ni chuan an damlo chaw a pek hnuah a pasal chu a tih tur dik tak. Chu pa tha emaw police hnen a pek emaw an ti thei miah lo mai chu hreawm a tih thu Hannah chuan a sawi chhuak nghe nghe a ni. Tichuan an chhiahhlawh ten an chhuahsan ni chawhnu lamah chuan sipai thukhengtu, messenger, pakhat an inah lo kal a. Uniform ha ka ti angan ina rawn kal tak avang khan an chhiah hlawh te khan an mahni chu an hek ta ngaiin man in ring ranin Hana chuan a lo hlau hman viau mai a, mahsela an mahni mantu tur ni lovin General na a rawn chhuah leh vangin a enkawl tura Doctor Sadao rawn kotu tur a lo ni hlauh mai. Chutiang taka a nupui a mang ang reng mai erawh chu Doctor Sadao chuan hrehawm a ti em em a, an mikhual chu engtin emaw dahbo dan Tih bo dan zawn a ngai niin a hria a, chhuah tir dan emaw khatiang kawng kha zawn a tum ta ran a ni. General a va enkawl naah chuan Sadao chuan a mikhual pa chanchin chu a hrilh ta nge nge a. General pawh chuan Sadaon a enkawl chhan a sawi te chu a lo hriatthiam pui hlauh mai a. Doctor Sadao chuan a thah theih miau lo avangin mi that tura tirh thin, assassin, A tih te chu Sadao in a kal a, chu pa thah sak tura a tirh tur thuin an inthlah ta hlo a ni. An thah tawh hnuah pawh a ruang seng hawi sak thlengin a intiam bawk a. An General chuan Doctor Sadao-a kha a mamawh em avangin a lo hrethiam viau a ni. Tichuan an mikhualpa awmna room kawngkhar chu zanah khar lo tura intiamin Doctor Sadao pawh chu in lamah haw ve leh ta a. Doctor Sadau chuan General nena an inremsiamna hre reng chuan an mikhual pa awm loh hun tur chu a nghak ta fan fan mai a, eh a lo bo daih kha beisei a ni. Zanah pawh a muhil tha thei meuh lo a, mahse tukah chuan an mikhual pa chu dam tha takin an inah chuan a lo la awm reng a. A tuk leh ah pawh a ngai teh bawk in a la awm tho mai a, amah lah chu a taksa chak sawt in a biang ah te pawh tisen te a rawn lang ve leh tan tawh a, a taksa kha tha chho chak viau a ni. General nena an tum dan a thah a nih tak mai bawk si lo vang chuan Doctor Sadau chuan ruahman na dang neih mai kha chul in a hre ta a, a mikhual pa hnen ah chuan Zanin ah ka lawngleng hi tuipui kamah hman mai theih turin ka lo dah ang a, i mamawh tur chaw leh thawmhnaw te ka lo dah bawk ang a, tiin an in atanga lang thei thliar karte takte pakhat Tumah luahtu awm lohna ah awm lohna ah chuan inkar kai mai turin thurawn a pe ta a ni. Chutah chuan Korean sangha manna lawng a hmuh hma chu a awm ang a, lawng remchang a hmuh veleh Chu thliar kar chu a chhuahsan tawh mai dawn a ni. Korean ho chu Indona tel a, Indona ah khan Japanese te nen atang ho an nih loh avangin Korean Indo lawnga kha an miman pa, an mikhual pa a chuan kha chuan Korean ho chu an tan, a tan khan an hlauhawm ve lem lo a ni. Chumi tlai khawthim velah chuan a mikhual pa chu a chhuah phui ta a, torch light a pe a. Ni tlak dawn vel takin chu torch light hmang chuan rawn signal thin turin a hrilh a ni. Ei tur a neih tawh loh chuan vawi hnih tlai ni tlak rualin i rawn hmet eng anga, a dam tha a, thliar karah a la awm reng a nih chuan vawi khat a rawn hmet eng zauh thung anga. Tichuan, Doctor Sadao khan A mikhual pa chanchin kha a hre thei dawn a ni. Min an hmuh a hloh awm avangin zanah khawthim hnuah hrim hrim chuan light kha hmet eng miah lo turin a hrilh a. Tichuan, Japanese thawmhnaw a hak tir a, lawng hmang chuan an mikhual pa chu inkar chhuak ta a ni. Thliar kar a thlen a, a thleng ta a ni tih hriat tir nana, torch light a rawn ni hme en zauh thleng chuan Doctor Sadau chuan a mikhual pa chu a thlir ta reng a ni. A hnu deuhah chuan Doctor Sadau chuan General enkawl tura koh a ni leh ta a, chawpchilh takin zai a ngai leh nghal a. Darkar sawm pahnih zet mai a zai hnu chuan General thih hlauh awm tak a awm pawh chu hma a sawn ve leh thei hlo a ni. Doctor Sadau chuan General chu a mitirhte an rawn kal hauh loh chhan pawh A zawt ngam rih lo va, a chhan chu General kha taksa la chak lo em a. Chutih rual chuan an mikhual pa a awm tak loh avangin an siahlawh te pawh an rawn let ve leh tawh bawk a. An siahlawh te khan thuneitute hnenah an report lo hlauh bawk a ni. An mikhual room pawh an tifai thlap tawh a, a rim a rehna turin halrim tuite an hal bawk a. General-a zai atanga kar khat a liam leh hnu chuan Doctor Sarau chuan an mikhual pa a tlan chhuah thu chu General chu hrilh ta a. General chuan thah sak tura intiam thu leh a dam lo avanga theihnghilh tak thu a lo hrilh a, a lo inthlahrung zawk khawp a ni. Ah, ka rawn tirh lohna chhan pawh kha American pa kha ka haw tawk lo emaw, ka ram ka hmangaih tawk lo avang pawh a ni lova. Ka natna hi na ve em a chuvang chuan thil dang ka ngaihtuah thei lo va ni, tiin Doctor Sadao bulah chuan a insawi thiam ta nghe nghe a. Doctor Sadao pawh chu khan mikhualpa tlan chhuah luih tirah khan a ngai lo va, a ringhlel zui lo bawk a ni. Chumi zan chuan ni tlak lai vel tak chuan thliar kar lam atanga torchlight hmeh phet changin Doctor Sadao chu thliar kar lam hawiin a ding vang vang a. Khawthim thleng chuan Eng, engmah a rawn phek tak lo avangin a mikhualpa chu hlawhtling takin Korean lawngah a tlan chhuak thei ta a ngai a. Chutia a him nia hriat takah chuan chu mi ngopa an hmelma ni bawk si, a thih tir mai thei lova a enkawl dam ta a chu mak a inti em em a, khatianga ti mai kha engvang nge niang le tiin a inngaihtuah let vang vang a ni. Khatih zawng kha the enemy chu nia. A thawnthu sei viau rual in ti khan tawi te in kan sawi a, in hrethiam thei tur ah ngai ila in exam a hnai chho tawh a, board exam a hnai chho va, hei covid nineteen avang te in harsat na tam tak in tawk chho va, class pawh kal mumal thei lo vin zirlai tam tak te in awm a, chuta kar ah kei lah ka lo in thlah dah ve a, in zirlai te ka rawn upload ngai ta miah lo va. Min lo hrethiam hram hram ula, exam pawh tha taka hmachhawn turin duhsakna ka hlan cheu a, Pawl sawm pahnih in sikul kal chhunga in exam hnu hnung ber tura hlawhtlinna tha tak in chan theuh ka duhsak cheu a ni. In zavaiin tha deuhin exam chhang ula, taima takin zir ula, in hma bak zel atan tuna in zir laite hi tang a tangkai chho thei vek a ni tih kha hria ula, thahnem ngai takin zir ula. He exam pawh tluang takin hriselna tha nen bei turin duhsakna ka hlan vek cheu a ni.